Mae hwn i weld yn gweithio nawr, yn sengwa beth y gwyddodd i'r stream diwetha yna. Ond uh, gobeithio bod pawb yn dod draw i hwn. Diolch i chi am ail ymuno. Sorry pawb. Ah, technoleg. Ta beth. Siwmai gyto, right. Mae gyto nôl, mae pawb arall ar y ffordd nôl. Na i ddechrau. So, ni'n sôn am baddies. Mae rhaid i pob arch arwr cael arch elyn. sef Arch dy Hurin, Baddies. Ac yn sôn, mae yna ma na tri math elfennol, basic o baddies allwch chi gael. A'r cyntaf ydy fel y boss. Okay? Na galw yr fath yna y boss, sef yr un brainy clyfar sydd yn yn arwain yr y rhai y fatha byddin y rhai drwg. So falle... Ond aml iawn, am ryw reswm, mae'r bosses yma yn foel. Sa i'n siŵr pam, ond mae'n amlwg bod rhywun, rhyw artistiaid comic yn meddwl bod pobl moel yn clyfar neu'n ddrwg, sy'n gwybod, ond gobeithio ddim. Nawr, mae'r bos, falle, ddim wastad yn gryf, ddim wastad gyda pwerau, fydda cryfder a pethau fel yna. And uh, ond nhw sydd gyda'r brains, falle weithiau maen nhw gyda rhyw pwerau lle maen nhw'n gallu effeithio ar bobl yn ymenyddol. Ond yn aml mae'r bos yn rhywun, falle, dych chi ddim yn gwybod pwy ydyn nhw, A mae yna rhyw fath o twist. So os ydych chi eisiau gwneud stori ar charwyr, falle bod chi eisiau gwneud eich bos yn y cefndir yn cudd. Falle bod nhw'n person busnes neu rhywbeth. A nhw yw'r brains tu ôl yr holl beth. Mae yna lot fawr o, o bobl fel hyn mewn comics gwahanol. A dych chi angen meddwl am sut i greu rhywun sydd yn edrych yn ddrwg, falle dynyddio'r llygaid, ond sydd hefyd yn edrych yn glyfar. Mae 'na rai fel, ma' 'da ti fel y Minicorn, sef Bardi yn Dan Dare. A mae e fel gyda ymennydd enfawr. A maen nhw wastad yn trio curo'r arwr. So cynta, y boss, yr un clyfar, y brains. Okay? Yr ail fath yw fel yr un fawr. So maen nhw wastad fatha badi sydd yn fawr fel sydd gyda'r muscles. So falle bod yn rhyw fath o boi mawr gryf sydd gyda'r holl cyhyrau. Os ydych chi'n mwyn neud nhw, falle neu, neud nhw edrych tyn bach yn dwp, ond mae gyda nhw'r holl gryfder. Dychmygwch bod yna chwaraewr rygbi prop enfawr a maen nhw'n barod wastad i ymladd neu defnyddio rhyw arf mawr yn erbyn ein arwr eich arwr chi Maen nhw'n fawr ac yn gryf, falle bo' chi isio rhoi nhw mewn fel siwt neu rywbeth, ond hyd yn o'd mewn siwt ma' nhw'n enfawr ac yn sgwâr. Gallu bod yn ferched hefyd. Ond wastad yn rhoi cryf sydd yn barod i ymladd yn erbyn eich arwr. Os ys da chi arwr cryf, rhywun fel The Hulk neu rhywbeth fel yna, maen nhw wastad yn ymladd yn erbyn fatha rhyw gelyn sydd yn gryf hefyd. Ond fel arfer, Rain yw'r fel second in command neu rhywbeth fel yna, so fe wnawn ni galw hwn. Um, Wel, yr heavy mob. So falle bod chi baddies mawr, cryf. A wedyn ni'r trydydd fath, so mae dyn ni fel y boss, fatha'r un cryf, a wedyn y trydydd math o baddie yw baddie gyda pwerau. So... Falle yn rhoi pwerus. So falle mai dyma'r baddies sydd yn aliens neu wedi cael rhyw mutation neu rhywbeth fel 'na, a ma' gyda nhw pwerau jyst fel sy gyda yr arwr, ma' 'da nhw pwerau hefyd. So falle bod 'da chi Unwaith eto, meddyliwch am eich arwr chi, a meddyliwch beth yw'r pwerau sydd gyda'r arwr, a falle naill ai roed yr un fath o bwer, neu pwer hollol wahanol, yr gwrthwyneb i'r gelyn. So falle bod chi arwr sydd gyda pwerau dan y dŵr neu rhywbeth fel yna, maen nhw'n gallu nofio, maen nhw'n gallu anadlu dan y dŵr. Wel, falle bod y gelyn yn rhywbeth tebyg i hwn, falle sydd yn byw o dan y dŵr, sy'n fatha hanner Sa'n gwybod. Hanner bro ga. Dwi'n gwybod pwy yw'r badi yma. Fi jyst yn meddwl hwyl fan hyn. Hanner madfall y dŵr. Newt. Newt man. A bod efe pwerau tebyg i pwerau eich arwr chi. Os wneud coesau. Felly nofio'n anhygoel. Neu beth sy'n digwydd weithiau yw, os ydych chi arwr sydd â pŵer, dweud pŵer tân, falle wedyn byse'r gelyn yn rhywun sydd fel gyda pwerau dros rew neu rhywbeth fel yna, a maen nhw fel gwrthwyneb i'r arwr. So falle mae dyn ni rhyw gelyn o'r enw Pebonwy. Ti dda. Galon o rew. Gwallt o rew. A mi'n creu rew allan o'i dwylo. A mi'n ymladd yn ebyn eich arwr chi sydd yn gallu creu tân. A mae'r ma gwrthwyneb yna'n gallu creu stories cool. So dyma hi, y gelyn, yr pebonwy. So meddyliwch am pwerau eich arwr chi, A penderfyniad pwerau yr gelyn uh, wedyn sy'n gallu matcho lan yn dda yn erbyn eich arwr chi. Cofiwch, er mwyn wneud stori arch arwyr da, mae'n rhaid bod yr gelyn yn fwy cryf na'r arwr. Mae gorff y digwydd. Sneb yn hoffi Superman. Chi'n gwybod pam? Achos mae'n gryfach na pawb. Mae'n rubbish. Be chi moyn yw rhywun sy chi'n meddwl bod nhw'n mynd i colli achos bod yr baddie mor cryf. Dyna pham mae'n neud baddies mor cŵl. A os chi'n gwybod neud baddie rili da, beth am cyfuno y tri? So rhywun sydd yn mawr ac yn gryf, sy'n brainy ac sy gyda pwerau, a ma' 'da chi rywun fel... O, sa i'n cofio beth mae'n edrych fel, ond chi'n adnabod e pan dwi'n neud ei ên. Felly byddwch chi rhywun sy'n edrych sy'n bach fel hyn, sydd yn enfawr ac yn hollol brainy a gyda pwerau Infinity Gauntlet. A byddwch chi rhywun fel Thanos. A mae e'n badi mor cool achos basically mae e pob un o'r pethau yna yn dweud. A mae e'n eitha drwg hefyd. Gad i fi ffind o pensil porffor, gorfod lliwio fe mewn. Hoffi bach o Thanos. Beth yw e, porffor neu pinc? Methu cofio. Ond da ni jyst lliwio mewn yn gyflym. Sylwch, fi'n lliwio mewn ar ochr y pensil lliw er mwyn cael effaith eitha hawdd a cyflym. Sylwch hefyd, dwi'n trio roi fel yr highlights mewn wrth lliwio mewn. Ti'n gweld? Os chi moyn dangos rhywbeth yn shiny, jyst gadewch yn wyn fel yna. Ein ei llun o'r boeth anos. So, ewch ati i feddwl am... Dyma ni yr Yr gauntlet. Beth yw gauntlet yn Gymraeg, boys? Swn yn gwybod? Swn yn gallu rhoi yn y comments? Beth yw gauntlet? Maneg. y maneg. A beth yw infinity? Flippin' heck, mae'n anodd gyfeithi. Uh, maneg a diben draw. Swn yn gwybod. A mae'n hwyli ar lunio. Pa liwiau ydy'r pethau yma? I unrhyw un sydd heb gweld unrhyw ffilms uh, Avengers, neu darllen y comics. O, mae'n ddrwg gen i, ond... Mae'r comics yn cool. Os ydych chi wedi gwylio'r ffilm, ewch i ffeindio yr comic am yr Infinity War, yr Infinity Saga, achos mae'n... Dych chi'n cael lot mwy o'r Kevin Dyr, a dych chi'n cael lot mwy o'r stori, mae'n werth i ddod allan. So, dyna ni. So, os ydych chi'n moyn badi rwy'n i da, meddyliwch clyfar a grif, a hefyd gyda pwerau. Ond un ffordd arall, os ydych chi'n moyn meddwl am badis, yw, rhowch rhestr o bethau sydd yn fatha scary neu'n cryf neu'n gas. So jyst ewch ati, jyst ewch rhestr. So jyst unrhyw beth chi'n neud chi'n ofnus, neu chi'n meddwl, o, ma' wnna'n ma' wnna'n eitha cŵl. So falle siarc od, yy bri copaon, yym beth arall, tân, mellt, yym vampires. Um, beth arall sy'n scary? Uh, dreigiau. So'n gwybod. Allech chi just restri cymaint o bethau ydych chi'n meddwl sy'n scary. Er, o, oh, dyma ni. Mae Eiri Miles yn dweud mae maneg en... Maneg y bydysawd yn cool. Maneg anfeidredd. Nice. Maneg anfeidredd. Gyrrwch hwnna at Marvel a wedyn 'ny allen nhw fatha ail-wneud y ffilms wedi dybio fe wedi dybio fe i'r Gymraeg, 'sa wnna'n awesome on' byse? A be'... Sori ma' be' yw Avengers? Yym so rhowch rester o bethe scary, pethe cas, a wedyn 'ny falle defnyddio nw fel sail i'ch yym arch fy hun, eich ma- big baddie. Fatha aliens, unryw bethe chi moyn, pethe sydd yn rhyfedd A dyna ffordd da o kind of cael syniad o pwy fath o dihun chi'n moyn wneud. Falle na i wneud i nawr. Hei, tell you what, beth, na beth sy'n ofni pawb ar y foment yw yr coronavirus. So fi'n mynd i wneud llun o badi wedi seilio ar y coronavirus yn cael ei dyn wedi cicio gan arwyr. Dwi'n meddwl 'sa hwnna'n llun i wneud i ni gyd yn hapus achos 'sa ni gyd yn licio wneud hwnna. So, dyma ni. So, be mae'n edrych fel? Be mae'r coronavirus yn edrych fel? Mae'n gyda fel blobs, o rywbeth, rywbeth kind of fel 'na ydyw e, rywbeth fel 'na. Dyna ni. So, gawn ni llun o rywbeth fel 'na, a wedyn ni, fi moyn i chi gorffen y llun wrth wneud a- llun o'ch arwr chi yn rhoi smash go iawn iddo fe. So, 'na ni llun. Uh, right, fi'n gwybod, so. Ni moyn rhyw fath o siap cilch, oce? Okay? So myfyriwch cilch, ond gadewch chydig o gaps o gwmpas y lle. Oce, okay, so rhyw cilch fyna, a wedyn ni yn y gaps, siâp fel 'na. So mas, a fel 'na. A mas fel 'na, a falle tu ôl fan hyn. Jop. OK, digon o nhw. Right, a dyn ni moyn yn mynd i gael... Fi eisiau gwneud hwn fel fanos, fel bod e'n gryf. So, dyma siap, rhywbeth fel hyn. A wedyn ni'n ymwneud i'n yr ochr arall. Dyma brych, ie, yeah, y badi yma. Dyrnau. Un. Dyrn yr ochr arall. Creu bus bawd cynta. Wedyn ni. Un. Dau. Tri. Pedwar. Na ffordd yn ei dyrnau. Falle nhw'n ei gael chydig o'r suckers yna ar gefn ei ddwylo hefyd. A wedyn ni ar y suckers, os chi'n ei rhywbeth fel yna, gyda hwnna ar y top. Dwi'n gweld bod edrych tyn bach fel

A dyma ni. O, a dyma'r badi ar ddiwedd eich comic chi. Yr Corona. A ni gael gwyneb yno fyd. Danedd, cas fel yna. Uh oh, barod i wneud niwedd i unrhyw un. Lle, cariwch mlaen i roi mwy o'r peth yma. O gwmpas, ei gorff. Os ych chi'n arlunio gyda fi. Os ddim, okay, so dyma'n bad i ni fan hyn. Barod i ymladd. A fi'n gofyn i chi i wneud llun o eich arwr. Pwy bynnag arwr chi wedi bod yn wneud trwy'r wythnos. Fi'n gwybod bod rhai chi wedi bod yn wneud, mae'n awesome i weld. Felly ni gweld eich arwr chi yn ymladd ac yn curo yr coronavirus. So dyna'r her i chi heddi, oce? Okay? Ewch llun o arwr a'n smash ar hyn badi yma. Falle pa liw ydy'r badi yma'n mynd i fod. Fatha pinks. A fi eisiau gweld y lluniau. So, sut bynnag ych chi'n gallu dangos y lluniau i fi ar Instagram neu Twitter, neu e-bostiwch fi os ych chi'n moyn, ond fi moyn gweld y lluniau o'ch arwr chi yn cael gwared ar hwn. Os ych chi'n moyn gwylio, mae yna fideo gen i ar sut i wneud dangos ymladd yn eich comics chi. Uh, sy'n cool. os ydych chi'n gallu gwylio hynna i pigo lan tips os ydych chi heb yn barod. Um, ond na i ddim dangos e. Ai ati i wneud llun o arwr yn curo hwn. A na i postio hynna yn, y, yn fideo arall. Ond um, am nawr. Dwi'n meddwl, na i adael e fanna, na i just rhoi chydig o lliwiau eraill, just fel bod e'n lliwiau cool. A dyna ni. O, oh, scary. Llyged coch wastad yn edrych yn cool os ydych chi rhyw baddies. You know. A wedyn ni bach o gysgod hefyd. Dan y llygad. Unrhyw beth chi'n gwneud llun, um, sort of mawr a chi moyn lliwio mewn darnau, mae wastad yn dda i wneud mwy o fanylder o gwmpas gwynebau eich cymeriadau, achos mae'n tynnu'r sylw mewn wedyn. Right. Dyna ni, dyna beth. Dyna ddigon. Fi eisiau gweld eich lluniau chi. Ewch ati i wneud llun, comic, stori, o ryw arwr, beth bynnag yw'r arwr, doctor, nyrs, gwyddonydd, neu just arwr sy'n rhoi prasfa go iawn a cael gwared o'r hyn beth yma. Felly, tan hynny, a tan dydd llun, Na i ddweud hwyl, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, na fel chi eto. Ta-ra!